Аҕа дойду сэриитигэр сырдык тыыннарын биэрбит муойуттары чиэстээн, Сунтаар улууһун ыччаттара, оскуола үөрэнээччилэрэ Улуу Кыайыыны уһансыбыт буойуттарга анаан Күндэйэттэн Николай Егоров, аҕырытта Ньукулай суруйбут хоһооннорун ааҕаллар. Николай Егоров, аҕырытта Ньукулай, саха ньургун уолаттара Аҕа дойду улуу сэриитигэр алыһа дьиэлэриттэн арахсаннар аймах-билэр дьоннорун хааллартаан уоттаах сэрии үөһүгэр барбыттара, Саха сирин ньургун уолаттара Москва аннынан Ильмень күөлүнэн уһуурар уоту түөстэринэн силэйэн, кыайыы соргутун күөрэччи тутаннар, тоҕо солооннор арҕаа ааспыттара саха хайыһардаах буойуннара Ийэ дойду ыҥырар кэмигэр Сталинград истиэбэр Днепр биэрэгэр, Курскай тоҕойго, Беларусь сиригэр Өстөөҕү самнарсан аатырбыттара Саха сирин бэргэн уолаттара Аҕа дойду Улуу сэриититтэн аламай-маҥан күн үөрдэннэр Албан ааты түөстэригэр көтөҕөнү кыайыы кынаттанан кэлбиттэрэ Саха сирин хорсун саллааттара Кыргыс толоонугар охтубуттарга Москва анныгар модун кимэн киириигэ тордохтон хараарбыт хаары кэһэннэр Өлүүнү ыстыыктарынан сэлэйэн, Сибиир дивизиялара киирбиттэрэ. Саха хайыһардаах буойуннара тоҕо салаан арҕаа ааспыттара, өстөөҕү бэргэнник ыталлара, ол Ньургун Боотур удьуордара. Ол эрээри үгүстэр төннүбэтэхтэрэ, алаһа дьиэлэригэр, алаастарыгар, кинилэр кэннилэринэн кэхтибэтэхтэрэ, ылыы кыайыыбыт бэриэтчиттэрэ. Көрбүттэр эдэрдэринэн хаалбыттар кырыктаах кыргыһыы толоонноругар, история саһарбыт страницаларыгар уонна тыыннаахтар сүрэхтэригэр. Сэрийэ, харах уутун силбигинэн, обелиск сибэккилэрин нүөлсүтэр, Аҕа дойдуну өрүөн нөргүйэн албан ааттаах уолаттарыгар сүгүрүйэр. Кыргыс толоонугар охтубуттарга Кыайыы күнэ махталынан сыдьаайдын! Кэлэр көлүөнэ ыччаттарга Кинилэр ааттара ааттаннын. Сибиниэс ардах аннынан сэнэрээт буомба быыһынан Сибииттэн кэлбит полкалар өлө-тиллэ кыргыһаллар. Саллаат уонна албанаат атаакаҕа киирэллэрэ өрөгөй уонна өлбөт аат ортон үөһэ күөрэйэрэ. От холорук ортотунан Саллаат уол баран испитэ. Бэйэтинэн буулдьа буолан өстөөх арҕаҕар тиийбитэ. Дьяаловскай үрдэлгэ тимир бетон ууллубута, тимир харбас киирсиилэригэр арай саллаа турдубута Саллаат уонна албанаат Берлин куоратка тиийбитэ. Өрөгөй уонна албанаат знамя буолан күөрэйбитэ. Айыыһыта харыстаан саха уолар тубута, дойдутун дьоннорун санаан мохуоркатын тардыбыта. Саллаат түөһүгэр албан аат, ордена күлүмүрдүүрэ, Берлин, самныбыт Рейхстаг, өрөгөй салют ньиргиэрэ. Сэрии-уотугар киирэн сураас охсуппүттэр. Биллибэт саллаат дэнэн испиэккэ киирбиттэр. Билиэҥҥэ түбэспиттэр, ыар ындьыыны сүкпүттэр, Биллибэттэр, сүппүттэр, билигин да элбэхтэр. Крематорий буруота, лааҕыр быыла буолбуттар. Атын дойду сиригэр куттара мунар-тэнэр. Төрөөбүт алаастара аймана кэтэһэллэр, сиэннэрэ аймахтара интернеккэ көрдүүллэр. Биһиги уолаттарбыт сүрэҕэ суох сүппүттэр, сааскы ньургуһуннарбыт кэриэтэ күөрэйэллэр. Ааспыт сэрии уотугар муҥха буһан өлбүттэр, умайбыттар, муммуттар, сураҕа суох сүппэттэр